haha nĩ horu mũrona atĩa ti horu i koguo tũtigane na harĩa hangĩ I- inyuĩ na inyuĩ rĩu rĩ mũthuri ũmwe gwĩka atĩrĩrĩ eh, mũrona karũgano mũthuri ũmwe agakorererwo kwene rumu Ĩĩ. arĩ rumu akorerwo kwene mũciĩ

na inyuĩ nĩ inyuĩ mũtũmĩte inoro ĩkinye hau nĩguo kumania na haha niĩ mũreke ngai nĩ harĩa nyinaga mũthenya wa mũthĩ tiguo asanti sana njoroge wa gĩthĩnji Thank you ũkĩra mũno andũ a ũtũhangi Rũirũ. atä a må hangi toka hapo toka hapo reki ya ngiri mä rongo nengera ona mwene mbia nä athire mwecimu akä ng'ara nä egå ka

na wendani icio nĩ indo igĩrĩ cia bata mũno ũrũmwe na kĩ twĩna atongoria marĩ gũkũ ndĩmacokerie ngatho nĩ ũndũ wa gũka kũnyitanĩra na njoroge wa gĩthĩnji na atongoria arĩa megũkũ tũmahe gĩtĩo nĩo megũtuonia njĩra atĩ nĩo megũtuonia kĩ ndagĩkena hahe mũndũ wĩna mehemehe nĩ mũrĩte kahũtĩro goke goke

ndirĩ ndakorwo na mũndũ take tũrarutithania wĩra ũguo tũrutĩte wĩra kwa hivyo nasema asanteni sana thengio na ngai witũ amũrathime thengio thank you Thank you, Governor. Thank you, Njoroge. Eti. mũrĩega andũ a rũirũ mwathani agocwa ũhoro wa hwainĩ woi thengioi mũno nĩ ũndũ wa wendo wanyu na kwenda njoroge wa gĩthĩnji mũno nĩ mũrata witũ tũkoragwo nake kũrĩa inoro Njĩtagwo Kanyambu ga Gĩtheca na Nick. Tũtũnganaga na inyuĩ Inoro TV mũthenya wa Friday thaa igĩrĩ na 20. Ngai amwende mũno na nĩndĩmwendete mũno mũno mũno. Rathimwoi. Thank you. Haya, haya. Na- no ũcio ũngĩ next ũka Eh, mũrĩega andũ a rũirũ irio toki irio toki nĩ ngenete nĩ gũkorwo gũkũ mũthenya wa ũmũthĩ rĩtwa rĩakwa nĩ wa ngeci wa mũriũki na gĩthĩnji nĩ mũrata wakwa mũno tũrutanagia nake wĩra kũrĩa inoro tv ma- mohoro-inĩ na ningä ngagä korwo ngä ruga hwaä-inä å må thä tå cemanie ciehanda thinacara thengio må no god bless you so much asante asante amukira hagi ni njega guo aya ukai riu ukai utaragiuka mũrĩega mwathani agocwo Ah, niĩ ndirĩ na maũndũ maingĩ tondũ ngĩũkire twatinde na inyuo gũkũ tũkĩina githĩ tiguo

no ndũ- no ũtungata ndĩ o wĩra-inĩ ndĩ o wĩra-inĩ ningĩ narĩo every day kwambĩrĩria mande o nginya mũthenya wa friday thaa kenda nginya thaa ĩmwe cia ũtukũ tũkanyitanĩra thĩinĩ wa inoro fm tũgĩcũacũa niĩ nĩ niĩ njĩtagwo karwĩmbo mũkũrinũ ndĩ wa mũtimia ũmwe wa kũroterwo ciana nĩ kwĩhang'ĩra good evening na ndarĩ mũini tene niĩ nĩ niĩ ndakũinĩire rwĩmbo rũrĩ ho rwĩmbo hĩndĩ ĩyo mũtioĩ nĩ niĩ ndetagwo karwĩmbo no rwĩmbo rũu nĩ niĩ ndatungire rũgĩtũma thiĩ mabũrũri ma na nja ngĩũrũra mabũrũri maingĩ ngĩcoka ngĩcoka ngĩambĩrĩria wĩra wa ũmemerekia ngũmũhutĩrio kĩbungo kĩmwe nĩ rwa ibungo ithatũ na korasi igĩrĩ na rũthiaga ũũ dj ndũkahũrĩre reke tũine nao mũndũ ũrũya nyinithie rũthiaga ũũ rwĩmbo rũu

Eh? Sh- eh? Eh? Eh? mũrĩega mwathani agocwo tũmũkumia yesu kristo nĩ mwendete inoro nĩ mwendete njoroge wa gĩthĩnji nĩ mwendete mohoro ma inoro tv mũno niä ngoragwo riko rä rä a rä rugagä rwo mohoro ma inoro tv the news producer njä tagwo helen maina thank you helen maina na wamũkĩre hagi Amũkĩre- wagĩthiĩ ũtarĩ na hagi ko